enda muone rĩu ciana iria mũra- ciana iria rĩu mũrauga ngaĩ cibatiĩ kũragwo na nĩ twana tũnini gaka nĩ cirũ cirũ nĩ- wĩna mĩaka igana taigua nĩ kairĩtu karikana ga kairĩtu gakwa ehe gaka nako getagwo nyambura nyambura Eh, nawe umuri nĩ mũthiangu kana ikũmi na kenda kai eigua gaka kena twendi wanu

ĩ ĩ ona arĩa mara ona amwe arĩa maramacirithagia Ĩĩ. maramacirithagia makĩhagia Okay, maramacirĩrangi maramacirĩrangia kwa marĩ handũ horu mũno na gũkĩra harĩa o marĩ ehe na ithuĩ na nyambe njari horo wa gaka esi ũkĩaragia mũtigatwĩre kairĩtu gaka nĩ maitho mako mena thĩna ritho rĩmwe rĩako rĩna thĩna na nĩrĩonaga rĩtionaga oro na hanini koguo maya ti ma- ti- ti mokora ti ma kwĩhitha ndĩrona andũ nĩ mambia gũtageti ritho ĩ mwĩre arute ĩhĩ reke ikare ũguo Ah, na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega ehe haya rĩu rĩ ah, ciana ici ciothe ngĩigua rĩ haha hatirĩ na mũndũ warika na my brother ũrĩa mũnini Mm. aingĩ makuĩrĩirie ĩnji ya kamwana karĩa gakwa ngakiuga atĩrĩrĩ tũtingĩhota gũte ciana atĩ tondũ nĩ cirĩkĩtie kwĩhia na tũtirĩ na mĩtharaba ithuĩ tweneirwo nĩ mwathani ya gũthiaga tũkĩambaga andũ arĩa ehia yes na tũtingĩona aya tondũ manji gũikĩrio mahiga nĩ andũ arĩa angĩ Mm. na ithuĩ tũgĩre maitũ na ngonia tũmaposti mapeji-inĩ maitũ tũkĩmarumagia tũkĩmarumagia Mm. Ah, ngakena mũno nĩ gũka na- na gwĩtĩkĩra kwaranĩria na irĩtu aya na andũ aingĩ mũno mehereire kĩsi ĩno matangĩenda gwĩtanio na irĩtu aya matangĩenda kũmakuhĩrĩria no nĩ tũĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ wehia na rĩhia rĩtagwo rĩhia nĩ ũndũ wa gũcokerwo na tondũ irĩtu nĩ merirĩte na makauga maũndũ marĩa marĩkĩtie gwĩka matigacoka kũmeka rĩngĩ rĩ rĩu tũkĩrĩa ithuĩ nĩ tũmarekere ithuĩ tũmarekere na tũmenye ona ithuĩ tũrĩ o ehia na rĩu na tũtanakinya kũu gũkomba kũmarekera nĩ wega tondũ tũmenye nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩamatindĩkĩrĩ irio ũũ mũthenya ũcio wahanaga atĩa nĩ kĩĩ gĩkĩ gĩatũmire makinye hau tondu twahota guka twire andu ri marekerei marekerei andu mararigwo atiriri na vijana wako ona ithu tutiui kuria mari mangigatwetha anake no no tukamarete tukoneka ĩĩ ondu gutiri mundu uthire gwetha ĩĩ ĩhĩ nie ndikoragwo ndi aindo guo atĩ kana nĩ ndamwetha

Sure. koguo harĩa parklands na nĩho ndĩroka samido no rĩu ndona nĩ wega tũirĩtu twitũ tondũ nĩ twarĩra mũno na haha nĩ ndamera rĩu matikarĩre hĩndĩ ĩngĩ matikarĩre hĩndĩ ĩngĩ rĩu tondũ mũndũ arĩ gũkinya he brother yake ũrĩa mũkũrũ ndarĩraga hĩndĩ ĩngĩ ũndũ wa kerĩ mũtigatinde mũkĩmakanga nĩ mwehirie anga nĩ mwekire atĩa niĩ ndĩrenda kwamba kũmwĩra ũndũ wa mbere nĩ mwehirie no thaa ici ti kwĩhia mũrehia na haha mũrũgamĩte hatirĩ na mehia ni sawa tau kairi tu gaka kau gakena miaka 21 gaka 19 na gaka 20k 21 ni ciana citũ ciana nini njĩra ĩrĩa tũngĩka nacio no kũma embrace na niĩ ndaugire niĩ gũtirĩ mũndũ ũkahũra mũkũrinũ witũ na niĩ ndũgame harĩa ndĩ mwĩre nĩtũmũhũre gũtuĩka mũkũrinũ by the way na kuoha kĩremba ohire kĩremba rĩ ĩĩ gaka gaka nĩ waigua rĩu kuma gekana gakoretwo geka mũkũrinũ

na bũrũri ũrĩa tũrĩ nĩ bũrũri mũritũ mũno koguo ũndũ wa mbere tha ici ndĩrenda kwarĩria andũ makuohera tũirĩtu tũtũ na video icio rĩu citigatindĩkwo hĩndĩ ĩngĩ no na watindĩka tindĩka to ti mwarĩguo wetindĩka tu nithigo tũgũkorwo tũmahe tũmahete rũtha rwa gũtindĩka no nĩ tũkũmwĩra ũũ ũratindĩka video tondũ tikana gaku karonwo no mũthenya ũmwe mwarĩguo no ageka ũguo ũgeka atĩa airĩtu aitũ tũkwambĩrĩria nau ndĩrenda twambe tũigue rũgano rwanyu ndagĩka igĩrĩ igĩrĩ rĩrĩa twambĩrĩria na ũyũ mũgatinda- mũgacoka mwena ũrĩa kamera ĩrĩ tondũ ndĩrenda rĩrĩ ndĩrenda makĩiguĩke eh? wa mũtũrĩre ũcoke rĩu tũke birthday-inĩ esi no ũ- no- no ũke mwena ũyũ nĩ ũkuona kamwana witũ we ugire wĩtagwo mĩrĩ njeri kamĩrĩ ndĩrenda gũkũmenya rũgano rwaku hanini ndagĩka ithano he rũgano rwaku niä gå kå nairobi ndokire twendi twendi o twendi twendi nĩ ũyũ nĩ mwaka waku wa gatatũ ũrathira wĩ nairobi light na ndokire nä å ndå ndiahotire kå rä kia cukuru tondå maimamä acemanirie na accident watigĩire ha

cia gĩthĩ Mm. ngĩũka ngĩikara na sister yakwa ndarĩ na ũhoti tondũ nake nĩ matigania na mũthuri wake Mhm. na ena twana tũtatũ Mhm. tũrĩrĩ okĩritũha Mm. rĩu niĩ mbia cia cukuru cigĩkiaga rĩu niĩ ngĩikaraga nyũmba Mm. Nda- nda- rĩu ndambĩrĩria maisha ma gũikara nyũmba ngiuga thiĩ wĩra wa nyũmba nikaenda kazi ya nyumba Mm. nikaenda nikaanza kuteswa ngicoka rĩngĩ

Eh, kila tu anatukararo ako kadogo kanalia mama nataka chakula Mm. na tukahoragia rĩngĩ thitima nĩge- nĩgetha mwana atige gũtinda akĩhoya irio Mm. so tunaishi hivyo nginya nyũmba tũkaa tũkahingĩrwo mũthenya twĩ nyũmba nĩ nĩ mwene nyũmba Mm. tunakaa kwa nyũmba the whole day Mhm. nginya hĩndĩ ĩngĩ tũratire kũburi nĩgetha tũhote nginya kuma Mm. tũice Mm.

Taruta maitho hani. Harĩ andũ mareciria nĩ wona ritho rĩrĩ rĩmwe rĩako rĩtionaga oro na hanini. Ũguo we ũratinda ũkĩmwĩra arute maitho. Akĩmeta madinga igatiara Eh, eh, cokia cokia tu tiga kũmaka. Tize itha ũiganĩre ũguo kana ũkĩehere tu. Eh, Ĩĩ wakorwo no nginya warĩrio arutĩte maitho rĩu ndekũruta hĩndĩ ĩngĩ. rĩu nĩ ũguo. Wehera nĩwe mũhũthũ. Mũirĩtu ũyũ nĩ waigua thĩna wake

majaji mothe maya maikare kando Eh, haha tũraikara eci na mũndũ ũramenya atĩrĩrĩ ici nĩ ciana ici nĩ ciana. na ndacirehe gũkũ tondũ no kuo ciranĩkĩrwo Nĩguo. na nĩgetha njuge mũndũ ũngĩ ũkũnyita nginya mũinĩ icio agũkorwo akĩhĩtĩria nĩ mainire na nĩ mekire na nĩ mekire ũru na tũtinoka kaa kuga nĩ mekire wega tuoka kuga nĩ mekire ũru no kuma ũmũthĩ tondũ nĩ mekire ũru nĩ tũtigane nao Tũtigane nao. no tũtige- no tige gũtuĩra akũri nothe na ũguo ciana ici cirekire Generalize, yeah. no tũkũmenya nĩkĩ gĩatũmire makinye hau mũirĩtu ndena ritho rĩmwe nayo tinda ũkĩnegena ĩ aikarĩte hau atĩ nĩ- nĩ- a- a- ũreka na njangiri okay ũramuona agĩcangira gwaku andå å ngä conoka kwanja coke å kä gwä tanä njangiri ha gå kå mbura å kora å rä o rä u njä rä ä rä a njega ya tha ici Eh? mutikareke kana ngwara kana rĩngĩ andũ a ngai njĩra ĩrĩa njega ya thaa ici aya no maratindaga magĩtũtagi na na irĩtu aya ici nĩ ciana citũ niĩ ndingĩoya banga ndĩmorage na nĩ tũkũmanyitĩrĩra harĩa mekũhota Nĩguo. gũtirĩ mũndũ gũtirĩ mũndũ ona amwe thaa ici ona amwe thaa ici ona arĩa omwe ũrĩa ũrona makĩrorera haha marĩ hiko-inĩ nĩ tondũ wa circumstance harĩ kĩũndũ gĩa kũbocire gĩgĩgũtindĩka ũgĩthiĩ ũkĩingĩra kĩhiko-inĩ kĩu aya

Na nĩ- na- na ũmenye marehwo tondũ andũ aya maramandĩka gũkũ Ĩni. gwĩtirendithia nyamũ icio rĩ ona ũyũ ũraruma na harathiĩ akaruma na kũu ciana ici nĩ irathoma rĩu aya tũkũmethera wĩra marute wĩra Sure. mateithĩke ũrĩa ũkwenda kothi tũkũmwethera kothi athiĩ cukuru athome na mũthenya ũmwe nĩ makerũgamia nĩguo no ni haha aciari ara perfect aciari ara perfect ndire na wira wanyu umuthi muciari perfect muciari uroraga mwana akimenyaga ati uyu ndirarera ndangihia mwana witũ thiĩ ũgũ- thiĩ wĩke ũrĩa ũgwĩkaga tũtanoka raibu tondå uma no ndå tondå uma no ndå gwä kaga no ndikwenda må ndå å kuorota ciana ici tha ici kana tå mahå re kana tå marute nguo na nä mokire makä rä raga kanjä ra hapana ona må ndå angä ingä ra borithi oete moko igå rå ndahå ragwo hä ndä ä ngä ona inyuä tigai uwetagwo miri niki ritho riekire ugathecirwo athecwo ni guthecwo ni mundu ka ni niki wekire Wakĩnjĩkĩria gĩthĩ, ndathecwo ngĩtwarwo thibitarĩ ngĩrwo njĩkwo operation. Eh. No ndĩathecirwo. Koguo- na nĩ nĩ mĩaka igana aigua kuma harĩa atheceirwo ritho aikarĩte for 10 years mbeca iria ethi- erirwo ethiĩ agethe

Napenda shule sana. Mhm. Ikiona vile na uvute, Mm. nipate kuthondeka mũtũrĩre kũra. Tiga kũrĩra. Onokorwo nĩ wĩra nĩ ũkuona. Nĩ sawa? Ĩni. Agetagwo Ciro. Na airĩtu matingĩũka makĩrĩraga na ningĩ ũkende maingate. Airĩtu gakarauga atĩ ona kangĩona wĩra no karute. eh? kahota gwithondeka muturire wa ruciu ana igua gaka ni hindi kena mwaka umwe nja we wina miaka we wina mwaka umwe Nairobi ri ni wahutikaga kira re gutari na social media hindi yo ngianikirwo nu Andũ nĩ tha- ndakaga mũno. ona gukira andu aingi matwekaga hau na na na kiria na kiria giatumire ka video kau ga trend No ũndũ wa kĩremba tu. Ĩni bado ĩna hatirĩ kĩndũ kĩngĩ. cio hinge ingi ihana ngoma citirĩ handu hangi cionaga Cionaga o tiri handu hangi mungioya mutuge mutuge Nĩmai- mutitrendithie SC na rwimbo rweru ĩĩ mutitrendithie ruthu wa mamwe na rwimbo rweru matingĩka ũguo nagacoka kauga atĩ kira mutrendithagia no kiria gitari na maguru oka haha mbere nigetha uiguo Tagwo Nyambuki. mm. ambura ongerera volume

Ũyũ warĩkirie ũyũ ararĩkirie 420 last year. Ũyũ nake akinyire wathomire wanu na tu. Aya we nawe wakinyire form 3 ehe. gũkĩgĩa na maũndũ maingĩ gatagatĩ-inĩ Right. Tũra- tũme- tũramenya kĩrĩa yakorerwo nĩ baba tu Mhm. then kwa mami witũ nĩ ma- nĩ matwĩkaga atĩ nĩ twathiaga tũgaikara kũu Mm. gĩcokanagĩrio gwa baba Mm. rĩu ngĩkinya ngĩona ngĩnogio nginya nĩ thukuru tondũ ndathomithagio nĩ kanitha Mm. yakwa ndithomithĩtio nĩ kanitha Mm. ngĩona ngĩona not good alafu ngĩcoka o hau ndĩ thukuru nĩ ndamenyire ndĩna kĩheo gĩa kũina Mhm. rĩu ndĩna kĩheo gĩa kũina nĩguo ndanjĩrĩirie kũina Right.

urenda guthomera gutuma nguo kũrĩkia gũtuma nguo nwambĩtie nĩ nyambĩtie haya warenda guthomera gutuma nguo iwe nawe onake wenda gutuma nguo tondũ nĩ ũkuona yake nĩ ndarũku haha ehe iwe thai mũtige kũrĩra no no mũbatiĩ mũrĩre piu piu kĩrĩro kĩigana

Oh, arengirio rimwe. DJ. Ano wona we diburu hau. Hau diburu. Eh, ndona ndũngĩkĩũrĩra thĩ. Kadeke guo ri. Hau. hau. Rwigwa diburu kwanja we. Ah, reke ndimugwete na ritwa reke tondu tiwe wari DJ. Diburu ni ukuigua kwambitie na nyimbo wega kigoco kigoco kigoco. All of a sudden akigarura Mm. Ehe. Wagarũra- Agarũra agĩcoka agĩka atĩa? Tũrĩa tũro- tũbĩci kanitha. Oh, okay, kanitha ũrorete na igũrũ. Arĩa maikaraga harĩa igũrũ. Hĩndĩ ĩyo nĩ ndiburu ũramwĩra ĩ kana nĩ Nĩ MC nake ndibu nĩ gũtheka. Ah. Nĩ gũthigitha thigithaga. Aigua mahĩtia marĩa monekire.

Ĩ, nĩ rwacenge ndĩraiguire nĩ rwahece ehe tũgĩikio kũrĩa amũhĩngĩcire na inya DJ Diburu wahĩngĩcire akũrinwo itio na itio agĩtũikia kũrĩa oroba sandeni akĩgarũra akĩgarũra ehe Naibina na naibina na ikinya rĩrĩa tũkũrũga Ah! rĩrĩa mwana stand airĩtu aitũ airĩtu aitũ matiarĩ na ũru mainire mahĩngĩcirwo nĩ DJ Dibul na nyĩmbo inya DJ Dibul no nginya ohere rĩa korino o rĩmwe rĩ pwa Agĩgambia thigitha. Agĩthigitha. Rĩu tũkĩona twĩ ũũ. ehe Rĩu tũkĩona mũkĩrwo kanitha ũrorete nakũ na kũrĩa igũrũ. He, oo.

Ona mu inyuĩ ithu- ithuĩ kũrĩa tũinagĩra isn't it no rĩu niĩ ndikwenda kũmũcirithia na ndikwenda kũmũhũra ta andũ arĩa angĩ no nĩ ngũmwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtigeka atĩa kana tiguo rĩu rĩ nĩ mũturendete mũno na andũ nĩ ma- nĩ- nĩ marakarĩte mũno nĩ ũndũ wanyu amwe nĩ mamũrumĩte mũno uhoro ucio we utikite atia we tawe ndaigua ruo mũno Mhm. nginya nĩ irumi cia facebook Mm. ngacoka ngahoya mũhera kũrĩ ahunjia arĩa manjirie kĩgongona gĩkĩ tene Mm. nĩ tũmaconorithĩtie right tũkahoya mũ- ũrekeri Mhm. tuoherei tuoherei Mm. na ningĩ mũtũhe wĩra Mm. o twarĩ na wĩra tũtingĩarĩ ma- kũndũ kũu mathaa mau Mm. tondũ na birthday yarĩ thaa mũgwanja thaa thita kũu Mm. tũkahoya wĩra koguo hĩndĩ ĩno mũraina nĩ gũkĩire nĩ gũkĩagũra akĩa na Ĩĩ. tũinyire kenda na kandani oh. tũkahoya ũrekeri right nĩ twahĩtirie nĩ twakĩrire boundaries cia Ĩĩ. kanitha witũ Ĩĩ. tũkahoya ũrekeri Mm. no mwana kamweke ngoro-inĩ cianyu atungatĩri kidogo tu hiki karai eh ehe ehe korwo mona kamweke ngoro-inĩ ciao atungatĩri Mm. matuohere Mm. tũtigacokera rĩngĩ Mm. na ma- tũngĩona wĩra nĩ tũgakena koguo wona wĩra we wĩra ndenda wĩra na Kĩrabu njoke ndũgatonya kĩrabu. hĩndĩ ĩngĩ. Ũrathiĩ ona kũu. ti kwega kũndũ kũu Eh. ningĩ ona ũngĩigua handũ ũrathiĩ wĩhumbĩrĩte handũ hau ti nesa we Ũirĩtu witũ nĩ waigua nĩ araigua ona nĩ we mwene nĩ ahera eh? nä arahera tondå wa å guo ekire nä å kwenda kwä ra andå aya makå rekere hmm? ndå kä mere ndahoya ũrekeri Hmm. ko nĩ ndahĩngĩcire ngoro ya kucaria kamweke handũ ũnjohere Wow. ndigacokera rĩngĩ Hmm. ndigathi kũndũ ta kũu Eh, na ngai wa mũramũra amen aka nä kairä tu gaitå kega rä u we we utinde gukinyita mehia kairitu kau ni kahera ukana guku nawe anga ukurugama haria iguru rugama hau iguru nigetha uhote gukioneka wega haya twende andå aya andå aya nĩwe mathikĩrĩirie Ĩĩ, usijali wanasema wewe ni comedian kuonania wĩna iheo nyingĩ ya gũtweka comedian kĩrĩkũ kĩngĩ haha rĩu nĩho ira iheo

Na mehia wĩhia nĩ gũcokera na wĩhia ũyũ ndĩrekire gũtirĩ hĩndĩ ngacokera rĩngĩ. Mm. Mwana mweka ũguo nginya arata akwa mũnjoe. Andũ aingĩ nĩ manumĩte Mm. na ngagathayo. Aingĩ nĩ manumĩte ũguo. Mm. No rĩu nginya arata akwa nginya arĩa mũroragio ũkamũceraga Mm. nao. Mm. Ndahoya mũndekere. Mm. Gũtirĩ hĩndĩ mũkona njĩkĩte maũndũ ta maya. Mm. Na ngũtũra rĩu kwa Ngai. Mm.

okay we nawe birthday rĩ ona gũkũ gwĩtagwo sagas no ũke wĩkĩre birthday gũkũ ta rĩu haha njikarĩte rĩ na haha thutha nĩ hanyuagwo niĩ nĩ anga ndĩranyua na haha thutha he hĩndĩ ũiguaga rwĩmbo nĩ anga ũrĩ wanyona koguo niĩ ndamũthaitha ma rũciũ mũtikaneke ũguo hĩndĩ ĩngĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũratwĩrorera airĩtu aitũ nĩ mahera na nĩ mahera biũ na ndamũthaitha rĩu mũmarekere Mũhũri kĩru-inĩ wa ngoro cianyu. Kwega mũno. Mũmarekere biũ na hĩndĩ ĩngĩ mũti- hĩndĩ ĩngĩ rĩu tondũ rĩu nĩ ma apologize na mauga matigeka ũguo hĩndĩ ĩngĩ mwĩtĩkĩre rĩu ũhoro ũcio ũkinye hau kana itiguo kana nĩ ateci na kũgĩa iga nĩona mũndũ Ĩĩ. wa kũrĩra kairĩtu gaka gũthondekwo ritho Eh, kogĩa invest koge investor Ĩĩ.

you know why niĩ nĩ ngwenda rũciũ magakorwo marĩ andũ abata gũkĩra ũũ Ĩ? kaba magatũconoraga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tondũ ndikuga matigatũconora itua nĩ rĩao kaba magatũconora ithuĩ tũmateithĩtie na ndĩrenda gwetha mũrũgamĩri mũnene wa Gojiyas anjĩre kana nĩ akũnjoera tũirĩtu tũgai- tũirĩtu twĩrĩ kaba mucara wakwa urengwo iritu kamwe gathome na kau kangi nako ndihire na kau kangi nako gathome kana itiguo hau mwaga guthoma riu ndina ni inyui nie tinie na he kwanja aiko ko gima no wone ka no wone uria kaiga kangithondekithio ritho eh Dimo ya gay ko fawru. Da kenyon ne. airĩtu aitũ me haha na nĩ mahera rĩu ũngĩkorwo na nĩ ũkwenda mũndũ wa wĩra ũgũca yeah, good ũkorwo woete mũndũ mũruti wĩra mwega ũyũ ndagagũconora hĩndĩ ĩngĩ mere mangĩenda kũina kĩrabu makamba kũruta iremba na nguo ndaihu matige gũcambithia kũrinu nĩ sawa kũu guothe nĩ tũkũmerĩte tũtingĩmerĩra haha mbere yanyu Hmm? na angĩkorwo wĩ hau na no koge investor ndĩrenda ũnjĩre ũguo ũrenda mũndũ wĩna ũndũ angĩteithia irĩtu aya mũndũ ũrenda mũndũ wa wĩra ana irĩtu ega

Mũciari ũngĩigua atĩ no amahe irio ũmũthĩ marĩe, no amahe, ũcio nĩ mwega mũno. Ĩni. ama warudie hiyo birthday mahali pengine, nitapika cake ingine ya Mary Happy Girl. Eh, we umurehere keki no tutigũcokera birthday. Birthday tutigũcokera tondũ ndaciarĩtwo mĩthenya ĩrĩ. Ĩĩ.

21 marĩtwa mokaga ũ Immaculate ũ Immaculate Mwangi Ah, utigakire kamainukete maria hutu tu twina twina wa Sure. ni uru kana tiguoi

Yaani mrauga nimeona ame- amechuna huyu mwingine. mwä comfortable na guo namba ya heano nä reke ngo ningä tå Eh, ndio tukakambĩrĩrie bara rũciũ. Tukambie bara, Rũciũ kama bara. koraga mera ibĩ. We, Ehe. ũgĩtũmĩrwo. Nĩkĩ mũgũ- mũgũkunyanaga? Na andũ nĩ mona muma kamera-inĩ. Hau nĩ harĩragwo. Nĩ makunyanire.

Ebe. Na matanatũma wamberwo eka balance gakwa thimũ-inĩ ndika- ndigakĩhũrĩrwo bure Ĩĩ ambai mũrore no muone. Nĩ wona kĩatĩ ndakiuma na mbia. nyuma na mbeca Ĩĩ. so Thimũ tiakĩona ciake. eh, Aya rĩu rĩ. Esi. Kĩhane namba ihenya. two No five- ndagĩka ithano tũrĩkie. 0725 0725 839 839 200 200. eh, 0725 839 200 nĩguo Eh, aya marĩtwa Mary Esther Wanjiku. Mary Esther. Wanjiku. Wanjikũ Mm. Hapo sawa sawa, ni sawa. rĩu nani ndĩrenda rĩu no korwo nĩ igana igana andũ aya mehaona mangĩheana igana igana rĩ Ĩĩ. nyũmba nĩ yarĩhĩka na tũrĩhĩre ũmwe kĩrathi Niguo. ũcio ũngĩ nani ndĩhĩre Hatirĩ thĩna. Hmm? Hakuna shida. mathiĩ kũrĩa Gorgeous Technical College mũthiĩ mũthome na inyuĩ andũ arĩa mũngĩkanjonora ngai ayai 0725 839 200 mani mũtigĩikie kĩndũ Mm. mũtigĩikie onakorwo nĩ igana igana merĩ merĩ ĩni ici nĩ ciana citũ Ĩĩ ta rĩu hena mũndũ watwambĩrĩria na ithatũ. Ngai arokũrathima. Ũyũ nĩ wendo mũnene mũno. Ũkĩrĩa mũndũ enakĩo. 0725 839 200. Reke tũmarĩhĩre nyũmba. Ona akorwo tũkũrĩha nyũmba. Ona hena mũndũ watuma ithatũ. Rĩu nĩgetha nyũmba ĩrĩhĩke ĩgĩtigĩtie ĩngĩ ithatũ. Ĩĩ.

muthii na muturire na mbere Mwĩri nĩatũma merĩ ini we matambure Ha, mũndũ wĩtagwo samueli kimani matano Mhm. ah, paul igana wow kwanja uyu uraruma na haha uyu Uyu aeta na ngware. Eh, ni hara wayo wangu riu ngucia cokera. Ah. Riu ndi muwi riu ngwendete kurigwa atiriri. Akuria ki. Kaya negene hi, kaya nene hi rindu. 600 from Jane. Ini. Ini ngai ari murathime. Eh. Riu twerekeire gwa Samido koguo mundu uratuma kindu atumange. Kana meri, ngai akurathime Susan. Ini. ucokere namba yaku ya esi Eh, namba yakwa ya thimũ nĩ 0725 839 200 0725 839 200 aya denis igana nĩ rĩega Ĩni. Oguo mũthĩ mũtingĩrarĩra. mũthĩ mũtingĩrarĩra Mũtikanathiĩ kũina hau nja irĩ. ndĩni kanuthu nĩ ndakuona Aja kerwo nawe andũ acio aku andĩkĩte hau nĩ ta makenagĩrĩra rĩrĩa akũrinũ maratirendi. ngoma ici ĩta muoi wa video ĩyo rĩ Peter wacera rĩo ngai akũrathime wanachangiwa nini we usichange Gadson hatuja kuomba kitu sisi mm. eh magothoma biu aya tũgũcokia cukuru mũirĩtu mũirĩtu toyo rĩu mwambia rĩu mwambĩrĩria rĩu gũkũ Godson kũmũthiũrũrũkia George. gũkũ

Mũndũ ũtekwenda gũtũma kĩndũ ndagatũme ndamũthaitha. Lucy wa Kamau igana, Jaroni igana, Margaret Macharia igana, magana merĩ. Wenda kuma support ma support 0725 839 200.

ciothe maratuma acio matuma thutha ũyũ igana igana na nyumo igana. gũthoma ngai na tũrarĩha mbeca ici na nĩ muona ũrĩa ndĩrathithimĩra haha nginya ngĩru ngĩũragio nĩ andũ ma- nginya kũu ũngĩ ũkĩrumagwo haya meca ndũng'ũ magana matano ngai akũrathime 150 thank you Mureciria- mureciria kũrĩ- mureciria athuri kũrĩ athuri

Peter Kiboi, Peter Kiboi ngũcie nĩ atũikĩrie kĩndũ onake ngiri na magana matano thengiũ mũno James Kamau Ngai akũrathime God bless you so much. comment section nakuo Ngai ndingĩenda mũkũri nĩ ũngĩ ageka ũguo mũrekire. Niĩ ndingĩenda kũrehe mũkũri nĩ ũngĩ Haya, eh, by the way, reke twĩke atĩrĩrĩ ta merema akũri no arĩa aitũ rĩu matigarĩte mũtigathiĩ gwĩka ũguo atĩ nĩgetha mũthire opportunity akarehe aga- tũtigatindanĩra na inyuĩ reke ngwĩre aya matuĩke a mũico niĩ ndi- niĩ ndingĩrehe ũngĩ haha tiguo ĩĩ ona ũngĩakorwo nĩ- ona ũngĩathiĩ kwĩitĩra kũu kĩrabu ona ngĩine njaga Eh? enjaga atarĩ na nguo atĩ no kĩremba kĩ mũtwe Na- karehe na- ũngĩ na- na- haha narĩa nao akũrĩa kĩrabu kĩrĩa rĩ to nginya mũgatire mũkĩinivaitia kũrinũ harĩa mbere Ĩni. rũgamia ũndũ ũcio wa kũinivai ũngĩkorwo mũkũrinũ ũrĩa mũgwĩtĩte eh, nĩ- nĩ grace kanda ndiwe the guest nake ngirĩci

Ũkaga Nga- ithuĩ tũtikũĩ. niĩ ndigathiĩ niĩ Eh, twĩna twĩna maũndũ maingĩ mũndũ angĩcugurika. kũri no thaa igĩrĩ akoragwo toro Eh, tiguo? ũrĩa legit Tũboko ndĩrore angĩkĩa kũri no legit thaa igĩrĩ akoragwo toro Ewa- wakĩria ona mũkũri no thaa inya barabara we ũkamenya ũyũ ti mũkũri no basi akoti wĩra okorwo ti wĩra rĩ tũtikwenda ũndũ ũyũ tuĩke mũtugo atĩ ndĩronire acio marainire maratwakire maraigua rũthani wa ndabu ĩ marathiĩ anga andũ tũngĩkaigua ũngĩ na tũ- akũrinũ arĩa mũthiaga kũndũ kũu nĩ matige gũcoka kũheo platform harĩa mbere Nĩ twano- nĩ tũnogire Ĩni, na kogĩ- mũtigageri gũtũkuĩra mũrigo ũyũ mũgũtukuithia mũrigo ũyũ rĩngĩ Kogĩ wa- tũtikwenda.

so tũtigwo tondũ ũtuĩke routine atĩ no nginya rĩu wĩiguĩrwo wĩke kĩũndũ nĩgetha wĩiguĩrwo tha nĩ ũgetana na gũtirĩ ũgakũigua akaiguĩrwo nĩ nĩ- nĩ wao Ũkai- ũkaiguĩrwo nĩ andũ anyu o kennedy maria ndona magana matano ngai akũrathime so isikue ati nĩ nene o nĩ kogi ũrahũra agĩtuĩke mũtu kogi Hello? kogi Ĩhĩ. Muoka ũyũ karango. Yarumana. Ũrauga atĩa kogĩ? Ĩ. Ĩ. Ĩ. Ehe. Eh. wow haya thengiå må no na karakå nä igua Kam- ä no må tigacoke gå tå hera Ĩĩ, atathikĩrĩria koge ũnjai nĩ kũndũ kwega na ndirege tondũ na ndanoka no rĩu nĩ kũgenda gũkiuga atĩrĩrĩ mũi wa video nĩwe warĩ mũgũrũki ĩni kũu kũu aregaga kuoya nĩkĩ rĩu rĩ tũtirenda kuga ũnjai nĩ kũru kana nĩ kwega Twenda kuga atĩrĩrĩ akũ nĩ magirio gũka hau mbere. Ĩĩ. Ona nĩ arĩa megũka kũnyua kũu nĩ Nani ta mũndũ gũka kũnyua nĩ anyue tondũ tithuĩ twamohire. Ĩĩ. No akinya harĩa mbere rĩ nĩ eheragio biũ. Ĩni mũgũtũma mũgũtũma rĩu ũmenye atungatĩri witũ mabangĩte mũcemanio wa mahoya harĩa ũnjei. Kĩu gĩkahĩa gĩkahĩa gĩkahĩa gĩitĩke kerũ wakwa thiĩ hathara. Na mwaki ũtoĩkaine kũrĩa ũkauma. Na I'm telling you that na ndĩrakwĩra ciugo ici ndĩ live. Tondũ ndingĩenda kũringa itherũ na nĩkĩo ndauga atĩrĩ tondũ nĩ kwa mũrata wakwa. Gũtirĩ gũtirĩ hatirĩ bata akorino maume na kũu guothe kũrĩa athuri mararara makĩ- makĩrĩra gĩthomo gĩkĩ gĩkĩrĩ na na thogora wakĩo. Warie na kerũ mwĩre mũkorino athiĩ gũkuhĩrĩria harĩa mbere.

Eh, rumanai biũ no ũmenye no onawe rũciũ no ũkore mwana waku agĩka ũndũ ũyũ kĩrĩa marekire na ĩnĩ wĩ tũkũhoya ũhoere ciana ciaku ituĩke mũthingu tawe itikanage gũconore nĩ ũrakara tondũ wagĩkarangwo ũkũmũhoera

na hinya o ũcio mũrahũthagĩra rĩ mũũhũthĩre kũ- kũgocithia ngai nĩ sawa Nĩguo. na gũtirĩ kĩndũ muonaga na mũndũ ngai atangĩmũhe na to nginya amũhere ũnjei nĩ sawa Ah, ũguo ngai nĩ agũcenjia ngai nĩ agũcenjia mĩtũrĩre yanyu na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega mũgunyi ndungata ndũkĩhoera irĩtu aya tũma- tũma- tũmarekererie Endo hoera irio tu aya tumatige riu. Oh, eh. Tuthie wira. Koma hao. Gira hau. Oh. Bas. Rĩu ngoroco nĩ njega. Nĩ njega. Citingĩkĩagĩra ona mũthenya ũmwe ĩ. ĩyo na mũndũ rĩ ahonaga kahora Ĩni. nĩ wathecwo cindano ndũhonagĩra hau Mm. iria kũhonera mbere basi rĩu rĩ nĩkei tũhoe na tũcokerie andũ aya ngatho tondũ wa kũrekera ciana ici na aciari aitũ mekaga nĩ kũrekera ciana ici ningĩ wa mbere ciana ici nĩ ciekaga nĩ kũhera tondũ ũru nĩ mũndũ ũhĩtagia na ndahere no ũngĩhĩtia na ũcoke ohere rĩ ithe ngai na kĩrekanagĩra tondũ gũtirĩ mũndũ ũtakĩhĩtagia no ithuothe twathi mbere ya ngai yaturekagĩra nĩkaigucokeria ithiĩ na tiguo uko sawa mwathani twagũtĩa mũno na tũgũcokeria ngatho nĩ tũga nĩ wega na ngatho nyingĩ mũno hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ nĩguo hwaĩ-inĩ rĩo rĩa ngai tũgũthondekete kũrĩ ngoro gũthondeka na ngoro ngoro kũhoreria mwathani kũgera yesu wa tata na karango mwathani nĩwamahũthĩra kũrehe ciana ici citũ mũthamaki hamwe na rĩu kũmarehe mbere ya andũ aya mwathani tondũ maitho ma andũ aya No mamonire Ngai tũgĩko kĩrĩa kĩrekĩkire Mwathani, na amwe makĩrakara ma magĩtuurwo, na maraturagwo ti gũthũra ciana ici, maraturagwo nĩ tondũ wa ũrĩa wĩra waku Ngai tũwende mawendete, matangĩenda wĩra waku ũthũke. Na tondũ kiugo gĩaku kiugaga atĩ ũrĩa wagũconorithia Ngai witũ nawe ndũka- ndũkarakara nĩwe Ngai wa matu-inĩ, twagũthaitha ciana icio cirekererwo ciguĩre tha, na tondũ tuonereirwo twao, ta ũrĩa maandĩko maku matheru marĩtie, atĩ mũndũ aumbũra wĩhia wake na kanua gake nĩ kũrekerwo arekagĩrwo. Ciana ici nĩ ciumbũrĩte na ikaherera aciari ao na aciari arĩa mamarehete kĩroho mwathani ona rika rĩao ngai wa matu nĩmamahereire na gũtharia ngai wa matu nĩ we ũrekanagĩra ngwĩra ciana ici mũthamaki tha na ũciririkane na ũciĩke maũndũ mega na ũcithambie na ũcitherie tondũ maĩ marĩa maumire mbũrũ-inĩ cia mũrũguo ona thakame nĩ cia gũtheragia mehia ma mĩthemba yothe ningĩ waugire mehia maitũ ona mangĩgakorwo me matune ta mĩri ya gakarakũ we nĩ ũkamatheria ta ira na nĩ ũkamatheria ta gua wa ng'ondu ciana ici tondũ ciahera mwathani cirekere mahĩtia macio mwathani njĩra ĩyo yothe ngai tũmarageraga mwathani Ĩratũmaga mekore kũndũ kũu ma- mararĩ mwathani. Ndagũthaitha Ngai ũnyite makinya mao, ũkinye ma- ũnyite magũrũ mao, na meciria mao Ngai wa matu-inĩ, na ngoro ciao Ngai wa matu-inĩ. Ciana icio cirĩre mũthamaki, cigitĩre Ngai witũ, no ciikaragĩre. Makĩria ũcihe roho waku mũtheru, nĩgetha matongoragie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩa guothe ciana ici ciĩkĩte maũndũ mwathani, wĩ igũrũ ũkarakara, ona roho waku akarakara, twagũthaitha ũmarekere Ngai wa matu-inĩ, tondũ gũtirĩ mehia Ngai tũtarekanagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩmaiguire tha ngaitwo na macokio gwaku mwathani hĩndĩ ĩrĩa mwana ũmwe ngai wa matu nathire ehirie akuĩte indo cia ithe mwathani athiĩ orũra ngaitwo na athĩnĩka mũno acokire kũrĩ ithe na ithe ndamũthirĩkanire amũcokire gwake na ithuĩ nĩtwacokia ciana ici gwaku mwathani na twacicokia ngaitwo ruru-inĩ rwitũ mũthamaki ona gĩthomo-inĩ ona aciari ao mamarehete na kĩroho mwathani kũrĩa mararakarĩte ngai witũ ĩtĩkĩra kũigua tha baba wa matu-inĩ nĩgetha aciari icio marekere ciana ici na rĩu kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere mĩtũrĩre ya andũ aya ngai wa matu-inĩ ciana ici nĩ ĩgũcenjia rĩu nĩ ũkũmarathima nĩ ũkũmahe ũgĩ

thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kĩmarathime na ũmeke maũndũ mega hĩndĩ ĩngĩ ngĩrwa matu-inĩ ndũkanareke gacĩra kau maragerete makagera mwathani tondũ nĩ kũmaiguĩra tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu ona to wa mwathani kũrĩ na angĩ marecia ngai itũ ũndũ ta ũcio no ũmateithie twagũthaitha ũmaiguĩre tha na ũmahithe guoko-inĩ gwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kĩmarathime no matũrie guoko-inĩ gwaku ngai no meke maũndũ mega nĩ matigĩtie matukũ maingĩ mũno magũtũũra ndũkareke magwe rĩngĩ magitirĩrĩre ngai wa matinda guoko gwaku kwĩ hinya na ũmarĩithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu rĩu nyingĩ mũthamaki magorĩ tha andũ aya ngai tũmarũgama nao mwathani na arĩa mamarekera na arĩa mona no ciana ni ngai tũmamarekera rathima andũ aya ngaga matu-inĩ nao mangĩkehia ngai tũmakoherere ngai tũkamarekera tondũ nĩ kiugo kiugĩte mwathani rekanagerei mehia tondũ na i- tũre- tũrekagĩra andũ arĩa angĩ mehia mao tondũ na ithuĩ tũkũre- ũtũrekagĩra mwathani na tondũ andũ aya nĩ marekera andũ a mehia mao mwathani marekera ciana ici onao mehia marĩa manehia

wa kũhota gũtũra mũtũrĩre ũyũ tũgũtũra mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu tũrathime na ũtũtũrie wega-inĩ waku ngai rĩu tũgĩthiĩ na mbere na maũndũ marĩa mothe megwĩkwo mwathani wega gũkorwo hamwe na ithuĩ andũ aya nĩ matambũrũkie moko mao marathima ciana ici mwathani kĩu maruta kiugithia maita mĩrongo ĩtatũ mĩrongo ĩtandatũ na igana kwa igana marotonga marotherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu twatiganĩre hau twĩtĩkĩtie ngai witũ nĩ ũgũtwĩka maũndũ mega na nĩ ũgũtũrathima na nĩ wega na ũtugi ciumĩte igũrũ kũrĩ we ngai witũ ona roho na jesu

Ngai na mũtigacoke kwĩhia nĩ ũguo God bless you asanteni sana ni ndirĩ na ũru Ngai nyambe ndengere kwa kwa Samido na we warie na kogi nigetha ũtwarwo thibitarĩ ritho rĩu rĩaku nĩngakũrehe haha mũthenya ũrĩa ritho rĩgakorwo rĩ sawa nĩ sawa thank you so much God God bless you Ngai amũrathime